Төрөөбүт ийэбинии күндү, саһылса, аабыныы сүдүө, ийэтин хаан туоттуотун, саһылсан эйис утараатын. Үтүө күнүнэн! Биһиги Мэҥэ Хаҥалас улууһун Майа сэлиэнньэтигэр олорор Самсоновтар диэн саха ыала буолабыт. Мин аатым Михаил Аркадьевич, Владимир Петрович Ларионов аатынан оскуолаҕа история уонна обществознание школынан үлэлиибин. Биһиги дьиэ кэргэн күн күбэйиибит. Мин аатым Вероника Николаевна. Владимир Петрович Ларионов аатынан Майа орто оскуолатыгар аҕам класс учууталынан үлэлиибин. Күнүнэн Мин Самсонов чаҕылбын, бэс саастаахпын, Кончару Хуяҥадьабын, Уонна кэппий кыыспыт Намыына биир саастаах. Билиҥҥи кэмҥэ куйаар ситимэ күүскэ сайдан, оҕону сахалыы саҥардарга кэккэ ыарахаттар үөскээтилэр. Төрөөбүт тылынан саҥарар оҕо олоххо ситиһиилээх буолар диэн бигэ санаанан салайтаран оҕолорбутун сахалыы иитэргэ дьулуһабыт. Чаҕыл, сахалыы тылларбытын хатылыаххайын эрэ, мин эйиэхэ ойуулары көрдөрүм. Эн бу маллары этээр. Чэрэ, бу тугуй? Мөһүүкэ. Маладьыас. Антон, бу тугуй? Адьук. Олус үчүгэй, салгыы көрөбүт. Бу тугуй? Сеуя. Наһаа үчүгэй. Антон бу? Чампай. Сөп. Салгыы көрөбүт. Чахал. Молодец.

Оҕоҕо сүрүн эйгэтэ дьиэ кэргэнэ уонна уһуйаана буолар. Уһуйааммыт иитээччилэрин Дария Николаевнаны уонна Марианна Романовнаны кытта оҕолорбут сайдалларын туһугар биир санаанан салайтаран үлэлэһэбит. Уһуйаан уонна дьиэ кэргэн сүбэлэһэн, дьүөрэлии эйгэни тэрийдэҕинэ сахабыт тыла, култуурата, үүнэр көлүөнэҕэ дириҥник иҥиэҕэ дии саныыбыт. Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ оҕону төрөөбүт тылынан иитэргэ уһуйбут, көҕүлээбит киһибит, эһээбит, Саха Республикатын муниципальнай сулууспатын туйгуна, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор кэмигэр Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна култуураларын үнүстүтүүтүн тылбаас хаапыдыратын магистраана Самсонов Аркадий Михайлович Биһиги үөлээн дьон ааспыт ааспыт үйэ дьалхааннаах толгуна сылларыгар оҕо-уруу төрөппүт дьон саха утумалыстыбатын диэн оҕолорбутун төрөөбүт тылбытынан ииппиппит. Билигин буоллаҕына кинилэр оҕолорун биһиги сиэннэрбитин эмиэ саха тыла симэлийбэтин, саха омуксуппэтин диэн сахалыы иитэллэригэр күүс-көмө буолабыт уонна бар дьоммутун ити суолу батыһан оҕолоргутун сиэннэргитин сахалыы иитэн дьоллоох-соргулаах буолуҥ диэн баҕарабыт. Манна даҕатан эттэххэ, биһиги эһээбит мультик диэн тыл сахалыы тылбааһын ойуулук диэни айбыт киһи буолар. Эһээбитинэн киэн туттабыт! Уонна махтанабыт! Оҕо кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт тылынан саҥарбат буолуутун төрүөтэ, биллэн турар, күөх экран уонна төлөпүөн судула буолар. Биһиги ыал күөх экраммыт суох, оҕолорбутугар төлөпүөнү хааччахтыыбыт. Я төлөпүөн буолбатах сэлэспэ дии. Кырдьык даҕаны, сэлэспэни хааччахтыыбыт. Чаал, чааскы гынаалары? Чааскы буолбатах чохау дии.

Оҕолорбут бэйэбит холобурбутунан туохха барытыгар көхтөөх, төрөөбүт тылларын ытыктыыр, дойдуларыгар туһалаах дьон буола улаатыахтара диэн эрэллээхпит. Тыл тыыннааҕын тухары омук тыыннаах. Оҕолорбутун сахалыы тылынан иитиэҕиҥ. Саха омук сарсыҥҥытын саҕыаҕыҥ. Төрөөбүт төрүт тыл. Сөрүүн сүөгэй курдук сүрэҕи, быары сөрүүкэтэр. Убаҕас отон уутун курдук улахан куйааска утаҕы аһарар. Сырдьыгыныы көөнньүбүт сылгы кымылын курдук тостор куйааска тоҕулу ханнарар. Саха буолан сандаарыҥ, киһи буолан килбэйин.